e wonnerschéinen, sonnegen, waarmen Dag iech all gewënscht. Egal wéini der et lauschtert ass et héchstwahrscheinlech nach waarm, ausser et ass Dezember, dann vergiesst wat ech grad gesot hunn. Ech sëtzen haut hei mat mengem Gaascht dem Joël, dee schonn enker derbäi war fir iwwer Bisexualitéit ze schwätzen. E schéine gudden schweessegen Berg. Lurk. A mir schwätzen haut net iwwer Schweessen, mee iwwer Musek beim Sex. Wat awer och dozou féiere kann, dat ee schweesst, mee vläicht aus anere Grënn. Hoffentlech net, well engem d'Musek, déi de säi Sexualpartner oder partnerin ausgewielt huet, sou wéineg gefält. Mee op dat an op aner Themen komme mer dann eventuell lo gläich. Dat hei ass méi wéi Sex. Mam Kelly, mam Tessy a mat mir, dem Anne. What? I'm menstruating. Why is that a big deal? Mir schwätzen all Woch iwwert en anert Thema zur Sexualitéit. What the hell to fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm? Vun wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezéiungen, bis hin zu Sexpraktiken. Au! Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. D'Thema fir dës Folleg haut hat de Joël proposéiert a mir hunn direkt festgestallt, dass ech eng ganz aner Konnotatioun mat deem Thema hat wéi hien, well meng éischt Konnotatioun war, dass ee ganz haart Musek mécht, fir dass aner Leit, déi an der Wunneng sinn, net matkréien, dass ee grad Sex huet. An dat war awer net dat, wat s du gemengt hues, Joël, oder? Nee, ech hunn am Fong éischter gemengt, dat ee Musek lauschtert, fir dat, den Akt bëssen ze begleeden oder well een, well een dat einfach cool fënnt, well dat nach enker eng Erfarungsebene a Sënnesebene dobäi ass, déi een soss vläicht net esou huet. Mee et ass natierlech een interessanten Nieweneffekt, dat dann aner Leit vläicht einfach just mengen, Oh, déi sëtze elo zesummen an enger Kummer a lauschteren ganz häert Musek. Wéi onsuspekt! Jo, also et ass natierlech am Fong blöd, well dat natierlech deen éischte Gedanken ass, deen een huet, wann bemol ganz haart Musek an enger Kummer leeft, wou grad eng Koppel oder, jo, Sexualpartneren zesumme sinn. Mee jo, also dono ass mer natierlech bewosst ginn, déi Konnotatioun vun einfach nëmme sou Musek lauschteren, well een ebe Bock huet Musek ze lauschteren, natierlech och existéiert an ech dat och scho gemaach hunn, warscheinlech méi oft wéi dat anert. Mee et war am Fong witzeg, datt ech net direkt dorunner geduecht hunn. Éierlech gesot hat ech nach net ganz vill Gedanken doranner investéiert, wéi eng Musek ech gär hunn dofir, well et meeschtens drop erausgelaf ass, dass entweder eng random Playlist ugemaach ginn ass oder ech einfach en Album ugemaach hunn, deen ech souwisou grad mega gär gelauschtert hunn zum Beispill. Hues du do aner Erfarunge gemaach? Also konkret Erfahrungen déi waren oft ähnlech, woubäi random Playlëscht dat hunn ech mech menglech ni getraut. Also meeschtens war et och esou dat ech déi Persoun war déi gesot huet, soll mer Musik, soll ech Musik umaachen, fënns de dat gutt? An déi aner Persoun huet da gesot, jo. An da hunn ech gesot, hues de iergendee Wonsch? An da sot déi aner Persoun, nee, wiel du der eppes aus. An Dann hunn ech meeschtens entweder esou Mixes, déi virgefertegt wäre vu Leit, déi ech awer scho kannt hunn, wou ech ongeféier wousst, wat giff kommen, woubäi ech herno vläicht nach eng Anekdot hunn, wisou déi net ëmmer esou passend wären. Oder eben och, wéi s du soos, een Album, deen ech gär gelauschtert hunn, deen ech dann einfach virgeschloen hunn a gespillt hunn. Mee ech hunn et am Fong ëmmer scho gutt fonnt, wann e bësse méi Ofwiesslung och vun de Stiler oder vun. deenen Persounen déi sangen oder Musek maachen dra war. Ech muss allerdéngs soen dat ech mer an a menger Jugend wou ech nach kee Sex hat awer vill iwwer Sex nogeduecht hunn, och driwwer nogeduecht hunn wat fir Musek ech gär dobäi géif lauschteren oder Musek gelauschtert hunn da geduecht hunn ah dat do ass bestëmmt mega cool fir dobäi Sex ze hunn an Ech hunn haut e bëssen als Preparatioun doriwwer nogeduecht. Ech hunn och e Blog, wou ech Saachen opgeschriwwen hunn. Ech hat gemengt, ech hätt eng Playlëscht iergendwann eng Kéier verëffentlecht. Dat schéngt awer net de Fall gewiescht ze sinn, oder ech hu se net méi erëmfonnt. Mee réckbléckend, also wann ech esou driwwer nodenken, wat fir Lidder op där imaginärer Playlëscht waren, dann hätt sech dat alles net wierklech esou gëeegent, fir dobäi Sex ze hunn. Oder et wier relativ ustrengend ginn, wann een dann do mam Takt hätt willte mathalen. Firwat hätt sech dat, ofgesi vum Takt, net esou gëeegent, fënns de? Ech hunn d'Gefill, dat déi Saachen all zimlech haart waren, also am Sënn vun, also net onbedéngt elo Heavy Metal, mee bësse sou méi an déi Richtung oder Industrial oder einfach Saachen, déi jo, immens haart sinn, e séiere Rhythmus haten, deelweis och vläicht onpassenden Text, wou ech mer dann am Nachhinein denken, esou dat wier zimlech komesch fir dozou Sex ze hunn a virun allem, wann ech driwwer nodenken, dat wat ech deemools vläicht nach net esou am Kapp hat oder vläicht net esou och net esou driwwer nogeduecht hunn, Sex ass jo net nëmmen Penetratioun, mee ass och ganz vill aner Saachen. A wann een iwwerhaapt zur Penetratioun kënnt oder wëll kommen, da ginn et nach ganz vill aner Saachen, déi ee virdrun oder dono mécht. An do fannen ech, dat esou e schnellen Takt a ganz haart Musek net esou gutt dozou passt. Oder ech giff mer dat haut einfach komesch virstellen dozou gewëss Saachen ze man. Jo ech kéint mer och virstellen dass et einfach ofhängeg ass vun Genre vun Sex deen een huet. Also gi bestëmmt och Leit déi déi Musek gär hunn an wou déi Musek och passt bei bei déi Art a Weis wéi se Sex hunn. Ech hu mer wéi ech iwwert d'Thema nogeduecht hunn d'Fro gestallt, wann ee Sex huet, wou vill matenee geschwat gëtt an net op eng Aart a Weis, do net op eng regulär, mee wou wou schwätzen a wou, ech weess net, Uweisunge ginn, Rollespiller eben dozou gehéieren. Mäin éischte Reflex war ze denken, jo, do passt d'Musek jo da guer net, well dann héiers de nëmme wat déi aner Persoun seet onbedéngt, dat iwwertönt dat da vläicht, iwwertéint dat vläicht. Mee dunn hunn ech geduecht, jo, mee am Fong kann et deemno wéi Déi gutt passen, an et kann ee jo d'Lautstäerkt upassen souwisou, an et ka jo och deemno wéi hëllefen, jee nodeem wéi ee Rollespill ee spillt, zum Beispill wann een zum Beispill spillt, datt ee bestëmmt Figuren an engem Film ass, kann dir bestëmmt hëllefen de Soundtrack da vun deem Film ze spillen, fir méi an d'Situatioun eranzekommen. Also ass eng Persoun, déi heiansdo Uweisunge ginn huet, muss ech soen, dat dat am Fong ni e Problem wär. Also et wär dann éischter en, also et wär dann ëmmer éischter d'Fro, wéi haart dat een d'Musek mécht a wéi d'Lautstäerkt eben ass. A jo, dat spillt dann deem bëssen entgéint, datt ee vläicht net wëll, dat jiddwereen an der Wunneng dat matkritt, well een dann Musek huet a Leit, déi haart eppes soen. Also ech mengen, do muss een einfach dann eng gutt. Basis fannen an eng gutt, ee gudde Mix fanne vun, wéi haart mécht een d'Musek, wéi haart schwätzt ee mateneen. Well och wann een einfach just Saachen nofreet, wat jo ëmmer eng gutt Saach ass, d'Leit ze froen, ob hinnen dat grad gefält, wat, wat ee mécht oder ob se dat wëllen, wat ee wëlles huet, da muss déi aner Persoun een och héieren an da muss een och Haart an däitlech genuch schwätzen, dat ass net ëmmer ganz einfach. An ech hat och Situatiounen, wou et mir oder der aner Persoun passéiert ass, datt ee probéiert huet, eppes relativ mat enger sexy Stëmm ze soen, an dann ass deen anere sou, Hä? An dat huet dann net méi ganz vill mat der Musek ze dinn, déi huet vläicht dann awer mat eragespillt, dat weess ech elo net. Mee dat ass dann, jo, e bësse méi peinlech, mee do muss een dann einfach driwwer stoen. Jo, dat ass dann ongewollt witzeg. Ech mengen déi éischt Konnotatioun déi ech hat mat Musek während dem Sex, an dat ass och eppes wat ech, wourun ech ëmmer erëm denken, obwuel ech, ech weess net, dat ass am Fong guer net esou e prägnante Moment a mengem Liewe gewiescht, mee ech hu King of Queens gekuckt eng Zäitchen a mengem Liewen an do war eng Folleg wou d'Protagoniste Carrie an den Doug mat hiren zwee beschte Kollegen an d'Vakanz fueren a si zwee hunn kee Sex mateneen, beziehungsweis ëmmer wann se et probéieren, geet e bestëmmt Lidd an der Niewekummer un a se sinn dann irritéiert dovunner. An dat war sou dat éischt, déi éischt Kéier, dass ech dat matkrut, dass Erwuessener Musek lauschtere beim Sex. An dat war dann och nach direkt esou, si hunn ëmmer dat selwecht Lidd gelauschtert an dat war esou soulig. An do hunn ech mech och gefrot, ob ee sech kann konditionéieren duerch bestëmmt Musek, also dass wann een eng eng gutt Zäit hat bei engem bestëmmte Lidd, dass een dann erëm direkt an déi Stëmmung rakënnt, wann een wann een dat Lidd déi nächst Kéier erëmlauschtert. Also mat engem bestëmmte Lidd hat ech dat mengen ech net, mee mee mat esou Mixes eeben. An do géif ech och net onbedéngt soen, dat ech elo konditionéiert gewiescht wier, dat soubal ech dat lauschtert hätt, dat ech dann Loscht hätt oder an eng Stëmmung komm wier, mee dat huet. ongewollt vum Auteur oder der Autrice vun deem Mix wahrscheinlech einfach gutt funktionéiert, well een esou eppes jo och opbaut an sech eng Stëmmung opbaut an déi da erëm iergendwann offlaut an do jo iergendwou esou een Héichpunkt dran ass an dat passt da vläicht och ganz gutt. Bei Sex, wann een sou ee gewëssen Opbau huet, gi bestëmmt och Alben, déi en Opbau hunn, wou et lues ufänkt an dann iergendwann zu enger Äert Héichpunkt kënnt. An do kann ech mer scho virstellen, datt dat, ouni datt een et wierklech weess, datt dat dann hëlleft an datt dat dann einfach ka cool sinn. Ech hunn als Virbereedung fir haut um Internet enker Sex an Music aginn an, jo, bon, Ech wollt am Fong iergendwelch Artikelen driwwer liesen oder wat och ëmmer. Am Endeffekt krut ech einfach extrem vill Suggestiounen fir Musek. Ech hunn néierens ragelauschtert, mee et ass awer, bon, engersäits och vläicht entlaaschtend. Also et muss een dann souzesoen d'Selektioun net méi selwer treffen, wann ee keng Zäit huet oder keng Loscht huet, well ee, mengen ech, Tonnen esou Compilatiounen op Youtube fënnt, déi een da ka spillen an déi dann stonnelaang daueren. Mee bon, dat entsprécht natierlech net onbedéngt dem perséinleche Goût. Dat heescht, dat ass och awer ëmmer erëm gewot, giff ech soen, sech dann einfach dorop ze verloossen. Du hues e bëssen driwwer geschwat, dass de Erfahrung hues mat. Musek lauschtere beim Sex, wéi ass et mat Musek lauschtere beim Masturbéieren? Jo, domadder hunn ech och Erfarung. Ech weess net, ob do meng Selektioun onbedéngt esou vill anescht wier. Do kann een natierlech méi ganz individuell op den eegene Goût sech zougeschnidden sech eppes ulauschteren, wat engem och just selwer gefällt oder wou ee vläicht keng Angscht muss hunn, datt déi aner Persoun, je nodeem, kennt een déi jo vläicht nach net esou gutt, datt där dat net gefält oder datt do iergendwelch komesch Iwwerraschunge kënnt, wann een d'selwer scho kennt. Ech muss soen, datt virun allem an deene leschte Joeren ech dann éischter méi Saache lauschteren, déi instrumentell sinn, also souwuel elektronesch wéi och. akustesch, mee virun allem wou kee séngt oder wann ee séngt da wierklech Saachen déi ech ganz gutt kennen, wou ech mer denken, ok dat stéiert mech elo net dat do iergendwéi Gesang ass. Also dat ass vläicht éischter e Faktor. Et hänkt natierlech och dovunner of wouzou ee mastrubéiert, gi jo och, also wann ee Pornoe kuckt oder soss iergendwéi Filmercher, do wëll ee jo vläicht den Toun dann héieren. Anersäits wann een do esou Mixer lauschtert, ginn der jo och wou sou Geräischer dra sinn, wann een do net wëll dat d'Matbewunnerinnen oder d'Famill oder wien och ëmmer mat engem am Haus wunnt dat matkréien, dat ee grad Pornoe kuckt, da kann een herno ëmmer soen, jo ech hunn do sou komesche Mix gelauschtert an do waren iergendwéi sou Pornogeräischer mat dran. Ech weess net wéi gutt dat dat. Ob dat wierklech hëlleft, mee et kann een ëmmer seng Schutzbehauptung dann opstellen. Ech mengen, et ass schonn direkt verdächteg, soubal een ufänkt doriwwer ze schwätzen an ze erklären, firwat ee grad dat an dat gelauschtert huet. Also ech hätt elo éischter gemengt, wann een drop ugeschwat géif ginn, mee warscheinlech gëtt een och seelen drop ugeschwat. Ech géif elo net aus der Kummer kommen a soen, ech hu grad e komesche Mix gelauschtert an do ware ganz komesch Geräischer dran. Jo, mee gläichzäiteg, wann een dech drop uschwätzt an s de dee Moment dann esou schonn eng mega elaboréiert Äntwert parat hues, firwat s de genau dat Lidd um Punkt 9 Auer gelauschtert hues, dann esou hunn ech dat gemengt. Mee jo, du hues natierlech Recht. Bei mir ass et tatsächlech wierklech zimlech ënnerschiddlech, also wat ech Beim Sex versus Masturbéiere gelauschtert hunn, woubäi ech dat, also beim Masturbéieren, dat war ëmmer nëmme sou phaseweis an ech hunn et och scho laang net méi gemaach, also Musek lauschteren, an dat war da meeschtens sou ee Lidd, wat mer mega gutt gefall huet a wat einfach mer sou Glécksgefiller huet a wat einfach déi Erfarung dee Moment einfach nach vill méi intensiv gemaach huet wou ech dann och deelweis dann nëmmen e bestëmmtenen Deel gelauschtert hunn, deen einfach esou mega gutt fir mech war an dann ëmmer an ëmmer erëm. Awer dat iergendswann ass huet déi Wierkung dann, also ëmmer erëm iwwer Deeg oder Wochen, mee iergendswann huet déi Wierkung dann nogelooss an dann ass vläicht iergendswann en anert Lidd komm. Mee jo, wéi gesot, ech hat elo schonn eng Zäitche kee sou Lidd méi, leider. Elo wou s de dat gezielt hues, Also si mer zwou Saachen duerch de Kapp an. Engersäits hunn ech mech gefrot, ob ech dat och gemeet hu viru ville Joeren. An ech mengen, d'Äntwert ass jo. An ech hunn direkt eng Fro gehat, déi warscheinlech och mat menger eegener Erfarung ze dinn hat. Dat, do kann ech elo net méi soen, ob dat wierklech esou war oder ob dat just esou Virstellunge sinn. Mee hues de probéiert, zu engem bestëmmten Deel zum Lidd ze kommen? Jop. Jo, okay. Also wat heescht probéiert? Et war einfach esou, jo. Ähm, also dat war einfach en, en Deel vun der, den Zweck vun der Übung. ja, ich meng, dat kann ganz cool sinn. Also, lo, wo du drüber geschwat hues, ja, entweder hun ich mal so immer gedurcht, oh, dat wär dee cool, oder ich hun gemet, méi wahrscheinlich, wahrscheinlich geht das mir groß, dat ich tatsächlich gemet hun, an net einfach verdrängt hat. Wie lo grad. Das gär geschitt. Also wéi eng Musek een dofir gär huet ass natierlech mega subjektiv, mee fir mech war eent vun deene Lidder den Theme Song vu Penny Dreadful, der Serie, Showtime Serie, wouriwwer ech och nogeduecht hunn wéi ech iwwer Musek a Sex nogeduecht hunn, war och wéi eng Roll Musek innerhalb vu Bezéiunge spillt, well menger Erfahrung no en zimmlech grousse, virun allem bei laange Bezéiungen, wou, also verschidde Koppelen hu jo zum Beispill e Lidd, wat se als hiert Lidd bezeechnen a wat se dann, wourop se gären danzen oder wat och ëmmer. Déi Erfahrung, hues du déi Erfahrung gemaach? Well ech hu se net gemaach. Ech, also direkt fält mer näischt an an ech mengen net, datt ech elo wierklech ee Lidd gehat hätt, wou ech gesot hätt, dat ass eist Lidd geweecht. Éischter sou dat een entweder zesummen nei Musek kenne geléiert huet, woubäi dat mensch bei mir och éischter seelen de Fall war, mee awer éischter dat ech entweder Leit Musek gewisen hunn oder Leit mir Musek gewisen hunn. Dat eenzegt wat ech hat war virun allem bei enger Bezéiung, wou mer am Ufank, wou mer zesumme komm sinn, dee selwechten Album ëmmer an ëmmer erëm gelauschtert hunn, also nee, et war plus keen Album, et war e Mixtape souzesoen vu menger deemoleger Frëndin a mir hunn dat ëmmer an ëmmer erëm gelauschtert an jo, ech mengen déi Lidder assoziéieren ech mega staark einfach mat där Ufankszäit an ech hu se am Fong och, säit mer net méi zesumme sinn, och ni méi gelauschtert. Dat ass iergendwéi esou, dat gehéiert an déi Zäit an dat ass ofgeschloss. Jo, dozou hunn ech dann direkt eng Geschicht, déi mer elo agefall ass, wou ech driwwer iwwer dat Thema Musek an Bezéiungen nogeduecht hunn. An et huet awer och mat Sex, Musek a Sex ze dinn oder Musek beim Sex ze dinn. Ech weess nämlech, dat ech mat mengen esouguer der éischter Persoun mat där ech Sex hat, dat mer beim Sex eng Rei un Album gelauschtert hunn. Ech mengen dat war esouguer eng Live-Opnam vun engem Concert an ech hunn dat immens schéi fonnt an deem Moment an ech hunn du gesot, kanns de mer dat wann ech giff schécken oder eng CD brennen, deemools huet een nach CDe gebrannt an ech krut déi CD dunn an ech hunn se meng ech vläicht eng Kéier gelauschtert oder och ni an dunn war déi Bezéiung eriwwer. an ech wollt einfach ni dat lauschteren, well ech geduecht hunn, dat deet mer elo vill ze vill wéi, sou dat ech schlussendlech eng CD hat, déi ech, wann et gutt geet, eng Keier gelauschtert huet, mee ech mengen ni gelauschtert hunn a Wierklechkeet. Also dat ass och sou e Faktor, datt een dann Musek huet, déi een am Fong eng Zäit laang ganz ganz gären hat an dann neméi ka lauschteren, well et einfach ze schlëmm ass, well een dat ze vill mat där Persoun a Verbindung setzt an een dann éischter un dat Schlecht denkt wéi un dat Gutt. Et soll jo ëmmer, also Mäin Motto ass jo ëmmer bei esou Bezéiungen, sech probéieren net un ze vill un d'Trennung, un där opzereiwen, mee sech éischter drun ze erënneren, datt een eng schéin Zäit hat gemeinsam. Mee heiansdo geet dat dann net. An ech menge grad Musek mécht oft eppes mat engem, wat dann esou ganz emotional ass a wou ganz vill Gefiller dann opkommen an net onbedéngt ëmmer déi beschten. Jo et gëtt einfach geféierlech soubal, oder geféierlech ass vläicht net dat richtegt Wuert, mee emotional soubal een, jo, dann an déi Zäit zeréckversat gëtt, wou een déi, dat Lidd dann zesummen, déi Musek zesumme gelauschtert huet a sech a verléift war an. een och nach bestëmmt Erfahrungen domat verknäppt an dann jo am Fong emotional erëm zréckgeworf gëtt a vläicht al Wonnen opgerappt ginn. Dowéinst muss een do probéieren op sech selwer opzepassen. Ech hunn en plus elo virdrun Mixtape gesot, ech hunn natierlech och eng gebrannten CD gemengt, et war keng Kassett. Ech weess net wéi ech op Mixtape komm sinn. Et ass eng Kassett. Wann der net wësst wat eng Kassett ass, 't ass egal, 't ass net wichteg. Also generell fannen ech einfach den Impakt deen dee Musek kann hunn am Zesummenhang mat Gefiller, mat romantesche Gefiller och a mat Sex mega staark a mega wichtegen Deel dovunner, zumindest fir mech an ech sinn och frou datt ech dat entdeckt hunn. Falls déi déi nolauschteren dat nach net ausprobéiert hunn, kann ech et nëmmen recommandéieren. Et funktionéiert natierlech net d'selwecht fir jiddereen oder vläicht och fir verschiddener iwwerhaapt net, mee wann, da kann et wierklech verschidde Saachen vill méi intensiv maachen a vill méi schéi maachen an Lount sech fir déi Erfahrung eng Kéier gemaach ze hunn. Jo, ech menge schonn, datt dat eppes relativ Universelles ass. Et gëtt jo souguer och Sextoys, déi mat Musek funktionéieren an dann am Takt vibréieren. Ech kann dozou näischt soen, well ech kee Mënsch kennen, deen dat jee ausprobéiert huet an dat selwer och net ausprobéiert hunn. Mee vläicht ass dat jo mega cool oder et ass just esou e Gimmick, deen d'Sextoy-Industrie probéiert, fir méi Saachen ze verkafen. Wat ech awer nach wollt soen, well s de soos, et huet een, also et huet ee krassen Impakt op Bezéiungen, et kann awer och e Faktor sinn, also Musek kann och e Faktor sinn a Bezéiungen, deen zu Sträit féiert oder zu Konflikter féiert. Also ech weess, datt ech schonn Bezéiungen hat, wou de Museksgoût dann zwar sech deelweis iwwerlappt huet, mee deelweis awer och zimmlech wäit auserneegaangen ass an ech mer einfach geduecht hunn, esou, Wéi kanns du dat do lauschteren? Dat ass mega schlecht. An dann och heiansdo mol eppes esou gesot hunn oder gesot hunn, et kann een eppes aneschters lauschteren oder muss dat do elo sinn? An deelweis war dat dann einfach e Konfliktpotenzial oder deelweis hu si sech dann einfach probéiert op eppes ze eenegen. Ech muss allerdéngs och soen, zum Beispill grad bei, bei Hip-Hop, wou ech laang Zäit iwwerhaapt kee Verständnis hat fir Gewëss Saachen, also esou Battle Rap zum Beispill, hunn ech iwwerhaapt net verstan, wisou ee sech dat ulauschtert oder ukuckt. An ech war dunn zum Gléck mat enger Persoun zesummen, déi mer dat e bëssen erkläert huet. An op eemol hunn ech gecheckt, okay, ech verstinn elo op d'mannst theoretesch, wisou een dat gutt fënnt an wat do iergendwéi d'Nuancë sinn an wat och gewësse Saache vläicht heeschen, déi do benotzt ginn. An Dat hunn ech ganz eng ganz interessant Erfahrung gemeet. Déi komeschst Erfahrung war mengen ech wierklech wou ee Liblingssänger vun enger Ex vu mir, deen ech wierklech gehaasst hunn, mat engem vu menge Liblingsmusiker zesummen en Track opgeholl huet, deen natierlech och nach ëm Léift gaangen ass, wat awer natierlech no eiser Trennung war. Also dat ass dunn iergendwann esou geschitt an hunn ech esou geduecht, ok, merci Schicksal dass. Wonnerschéin dat do! Ja, dat ass natierlech eng zimlech cool Erfarung. Et kann natierlech och sinn, dass een, also et ka wéi s du lo grad soos, sinn, dass ee sech dem Museksgoût vu senger Bezéiungspersoun unnähert a sech mat hir vläicht e bëssen ufrënnt, mee et kann och sinn, dass dat net passéiert an ech fannen, jo, et kann een kengem säi Museksgoût opzwängen an et ass natierlech schued, wann dat dann esou en Tabuthema ass an enger Bezéiung, dass een net kann iwwer Musek schwätzen oder net ka Musek zesumme lauscheren. Ech stelle mer dat wierklech zimlech traureg vir. Du wëlls eppes dozou soen? Et gi Kopfhörer, Also et kann een sech ëmmer hëllefen an ähm, et gëtt jo och de Konzept vun der Silent Disco, also wou verschidden DJen op äh, iwwer Funk op Kopfhörer Saachen iwwerdroen, dann kann een sech da quasi de Kanal auswielen deen ee wëll. Eventuell kinnt een dat och beim Sex probéieren, datt jiddwereen seng Musik lauschtert. Ech weess net ob dat sou eng gutt Idee ass, ob dat, wéi dat funktionéiere kéint. Mee vläicht ginn et jo Leit, déi wierklech guer net mam Musekstil vun hirer Bezéiungspersoun kënnen, a vläicht ass dat jo e Grond, fir dat eng Kéier auszeprobéieren. Majo, da soen ech Merci fir deen Tipp. Vläicht si jo verschidde Leit interesséiert, fir dat eng Kéier auszeprobéieren. Ech soen dir och Merci, Joël, dass de haut hei waars, fir mat mir iwwer Musek beim Sex ze schwätzen. Ëmmer erëm, ganz gären. An domat si mer duerch fir haut. Ech hoffen, oder mir hoffen, et huet iech gefall an hoffentlech bis déi nächste Kéier. Dir hutt nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreift eis op sex at ara.lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert ouni dass mer är Nimm nennen. An iwwer Feedback freeë mir eis natierlech och.